Haia fans, hydref sy'n me, gobeithiwch bod chi gyd yn teimlo'n gwtled a hapus fel dwi. So, i'r rhai ohonoch chi sydd newydd ddechrau fy nilyn i, Hydref ydy'r enw, dw i'n fis rhwng Medi a Tachwedd, ond dw hefyd yn dymor, rhwng yr haf a'r gaeaf, er fod yr haf a'r gaeaf yn fwy poblogedd. O, mm, diolch. Ww, diolch. Mae'r fyd yma i gyd yn fy hydref, a pha mor arbennig, hudolus, clyd ac ychydig yn frawychus ydy'r hydref! Cyn i ni gyfarfod â fy ffrindiau hydrefol, mae'n well i mi ddweud fod yna sawl hydref ar draws y byd! Mae gan bob gwlad ei hydref arbennig i hunain, ond hydref Cymru ydw i, felly pethau hydrefol Cymreig fydd ar y fyd yma. Ond wrth gwrs, mae pethau gorau bywyd, straeon, traddodiad, syniadau, y pethau sy'n gwneud bywyd yn lliwgar a chyffroes, yn teithio ar draws y byd. Mi fyddwch chi'n sylwi fod rhai pethau Cymreig yn debyg iawn i bethau o wledydd eraill. Gwledydd fel y, o, yr Alban, Mecsico, America. Felly, cadwch lyged am hynny. Mm. Nawr, ffaith fach sydyn i chi cyn i ni ddechrau. Mae fy enw Hydref yn dod o ddau air, hydd, sef carw, a bref, sef y sŵn mae carw'n ei wneud. Yn nhymor yr hydref, yn y cyfnod pan oedd yna geirw gwyllt ar draws Cymru, dyma'r adeg o'r flwyddyn y byddai'r carw gwryw, sef y dyn, i glywed yn brefu, yn galw am bartner ar draws y tiroedd gwyllt. Felly, gallwch chi alw fi'n brave a carw os chi eisiau, neu falle fod hydref yn haws. Ta waeth, i ni angen teithio nôl mewn amser yn gyntaf i glywed am rhai o draddodiadau hydrefol Cymru. Nes i ddweud bod hydref yn hudolus, yn do? Shwmae 'na! Guto'r gwas ydw i, ac mae tymor yr hydref yn lot o sbort i rywun fel fi. Nawr te, bydd rhai yn gweud ei fod e'n gyfnod anodd, achos mae gwaith yn dod i ben i llawer ohonon ni sy'n gweithio ar ffermydd. Cyfnod ryfedu yw hi, chi'n gwybod, casglu'r cenheuaf ar gyfer ei storio i fyw dros y gaeaf. Meddyliwch am y peth nawr. Mae 'da chi mis Medi a mis Hydref, yn does e? Hmm. Wel, Medi yw'r term am gasglu'r hyn y mae'r ffermydd wedi dyfu dros fisoedd yr haf. Casglu'r grawn a'r corn a'r ŷd, dewis pa anifail fydd yn cael ei ladd ar gyfer cynhyrchu cig i'r fferm ac yn y blaen. Paratoi bwyd ar gyfer y gaeaf, chi'n gweld? Ar ôl 'ny, bydd hi'n llai prysur ar y ffarm. Mae llawer o wledydd ar draws y byd yn dathlu'r cyfnod yma yn diolch am y bwyd sydd wedi tyfu ac yn gweddïo am flwyddyn dda eto. O, mae yna ŵyl arbennig yng Nghorea, sef Gŵyl Chuseok, yn debyg i'n diolchgarwch ni yn y capel, yn diolch i Dduw. Ond, fel o'n i'n gweud, mae llawer ohonon ni sy'n gweithio ar y ffermydd yn gorffen ac yn mynd wedyn ni i chwilio am waith yn rhywle arall. Yn nhymor yr hydref, bydd ffair wedi i ddathlu bod y cynhaeaf yn dod mewn, ac yn aml, byddai'n ffair gyfloge hefyd. Sef cyfle i weision fel fi chwilio am waith, neu i berchnogion ffermydd chwilio am weision. Mae'r tymor yn newid, ac felly mae natur y gwaith yng nghefn gwlad Cymru yn newid. Ond mae'r cyfnod ma'n lot o sbort hefyd. Chi'n gweld beth da fi fan hyn? A gaseg fedi yw hon. Mm. Dyma'r casgled olaf o'r ŷd oedden ni'n gasglu yn y ca ar fferm Tyddyn Hen. Mae'r dyrned olaf yn cael ei glymu mewn ffordd arbennig, ac yna mae'n rhaid i'r gwas nath i dorri fe fi yn yr achos 'ma, fynd â fe i'r tŷ fferm heb i neb fy ngweld i. Yr her yw llwyddo i fynd â'r gaseg wedi i'r tŷ a'i hongen ena, cyn i'r perchennog na'i wraig sylweddoli. Os fi'n llwyddo, gaf fi wobr bach, arian neu yy Gwrw. Ond mae yna rhwystrau. Mae rhaid i'r gasegfeydd i gyrraedd y tŷ yn sych. Felly, mae morynion a'r gweision eraill yn treial eu gore i daflu dŵr drosto i ar gaseg. Ond so nhw'n gwybod fod wedi i ar y ffordd, fi'n cwarto'r gaseg o dan fy siaced, chi'n gweld. Sneb wedi gweld i! Bydd pawb yn dod at ei gilydd heno am swper. Digon o fwyd i bawb, a wedyn ni bydd hwyl i gael. Byddwn ni'n cael sbort yn y sgubor heno, bydd canu a danso, a bydd rhywun yn siŵr o chwarae Dau Siôn Coch. Be? So chi 'di clywed am chwarae Dau Siôn Coch? Mae dau o'r gweision, neu'r morynion, yn gwisgo dillad coch carpiog a danso'n ddigon doniol, ho ho! gyda ffon gerdded yr un. ho ho! A byddwn ni'n ribo heno hefyd, siwr o fod. O'ch chi wedi clywed am ribo, do fe? Chwech o neweision yn sefyll yn wynebu'n gilydd mewn dwy res, yn ancydio dwylo a bydd un truan yn gorfod gorwedd yn ein breichiau ni a chael ei daflu lan a lawr, lan a lawr. O, fi'n chwerthin, bois bach! Mae fe bach yn beryglus a gweud y gwir. Dorrodd Wil coes gam i gos, cael ei daflu'n rhy uchel a phawb yn ffili ei ddal e. Aeth e'n glwt ar y llawr. Wel, 'Na pam ni'n galw fe'n Wil Cwsg Am nawr, chi'n gweld. Na, fi'n credu bod nhw wedi gweithio mas fod, fod yn gaseg fe di da fi. Well i fi siapo i. O le mae'r gaseg yn sych? Fi mas o ma. Tuli'r tato ma. Bendigedig. A fi'n clywed eu bod nhw wedi dyla gitor gwas gyda'r gaseg fedi. Chware'n ddwl tra mae lot o waith i'w wneud. Y cogydd ydw i, a heno bydda gwneud stwmp naw rhyw i bawb o'r gweithwyr ar y fferm. Stwmp yw potash neu lobscows gyda naw llysin ynddo fe, pethau fel tot Do, moron, swedjen, cennin, panas, a byddwn yn ei gael e nos Galan Gaeaf, noson olaf fis Hydref. Mae rhai yn eich oes chi yn bwyta lobsgaws neu gawl ar noson tân gwyllt yn nos Sul. O, chi'n gwybod, mae bwyd y Llychlynwyr yw lobsgaws. Maen nhw hyd yn oed yn defnyddio'r gair 'labskaus' yn Norwy. Ond, Bydd y stwlc peno'n arbennig. Bydda i yn rhoi modrwy briodas ynddo fe. A phi bynnag fydd yn cael y fodrw yn y powlen, wel, mi fydd yn arwydd ei bod yn priodi o fewn y flwyddyn. Mae'r criw ifanc yma i gyd yn hoffi cael dweud i ffortiwn. Eisiau gwybod pwy fydd yn priodi neu pwy fydd yn marw? Hwyl diniwed wrth i ni groesawu'r gaeaf a'r flwyddyn newydd! Dyma gyfnod blwyddyn newydd y Celtiaid wedi'r cyfan!

Ooh na! Dim gitwr gwasg gobeithio! Roedd ffrind i fi'n gweithio'n Llandysir a mae gyda nhw rhyw arfer gwahanol i ddarogan dyfodol y Cariadon. Hmm, beth oedd e nawr? Ooh! Ooh ie! Tair powlen! La la la! Ooh! Mmm! Ah! Trynan hi un bowlen yn llawn pridd, un yn llawn dŵr brwnt ac un yn llawn O ddŵr glân! Bydde rhywun yn gwisgo mwgwd a gorfod dewis powlen. Os yn dewis y bowlen ddŵr glân, priodas hapus a hir, oh! Os yn dewis yr un brwnt, ooh, priodas anhapus. Os yn dewis y bowlen oedd yn dal y pridd, oh! Marw ym mhen y flwyddyn. Ho ho ho ho ho! Dyna hwyl! Ond bod llawer o sôn am farw a marwolaeth a meirwon ac ysbrydion does e? Ar nos Calan Gaea mae'r ysbrydion yn cerdded medden nhw ac mae hynny'n wir yn fy oes i. Ych dyddie chi! Fi yw'r ladi wen sy'n gwarchod y fynwent 'ma. Rwy'n barod i godi ofn ar unrhyw un sy'n meddwl dod i'r fynwent i amharu ar yr ysbrydion. Dyma lle maen nhw'n cyfarfod heno. Ydych chi'n deall ei bod hi'n Nos Calan Gaeaf? Diwrnod olaf yr hydref, gan yfory. fydd hi'n eang. Rydw i wedi bod yn codi ofn ar bobl Cymru ers canrifoedd. Chi'n gweld, mae nos Calan Gaeaf yn noson lle mae'r ysbrydion yn cael rhyddid i gerdded y tir, y rhai da a'r rhai drwg. Chi wedi clywed efallai am dygwyl y meirw yn Mecsico, pan mae'r meirwon yn cael dod i dreulio un noson efo'u teuluoedd? Wel, mae rhywbeth tebyg yn digwydd yng Nghymru yr adeg yma o'r flwyddyn. O, dwi'n eich clywed chi gyd nawr yn gweiddi 'Halloween! Halloween! O, trick or treat! Ond traddodiad America yw Halloween, yng Nghymru, Calan Gaeaf yw'r dathliad, a dwi wrth fy modd gan fy mod i'n cael codi ofn ar hen blant bach gwirion fel chi. Mae 'na ladi wen yn eich pentre'r chi hefyd, siŵr o fod. Efalle bod hi wedi colli phen, neu'n crwydro ar groesffordd wrth ymyl eich tŷ chi. A'r busnes trick or treat 'ma? Wel, mae hwnna wedi newid dros y blynyddoedd. Ers talwm yng Nghymru, roedd pobl yn gwisgo i fyny er mwyn cuddio pwy oedden nhw rhagddai i ac ysbrydion eraill ac yn mynd o dŷ i dŷ yn codi sŵn a helynt er mwyn cadw'r ysbrydion draw ac yn cael rhywbeth bach am wneud. Ond wrth gwrs, Heddiw, rych chi'n mynd o gwmpas yn casglu llond bwced o losin. Wel, drychwch, drychwch. Maen nhw wedi tanio'r goelcer. Nawr, bydd yr hwyl yn dechrau. Bydd y llanciau a'r merched ifanc yn crafu hen fer gerrig a'u taflu'r tân. Yna, bore fory, mi fydd pawb yn dod i chwilio am eu carreg yng nghanol huddygl a llwch y goel cyrff, ac os na fyddan nhw'n dod o hyd i'w carreg, wel, bydd blwyddyn wael o'u blaen e. Ond nid yna uchafbwynt y goel cyrff, wrth gwrs. Hwyliwch chi'n ofalus nawr, rhag ofn i'r hwch ddigwta eich dal. Dewch yma am eich daliau chi. Mae fi rhwng chi gwta ac ar ddiwedd nos Calan Gaeaf, mi fydda i'n neidio oddi ôl i'r goelcerth er mwyn dal plant bach y pentref. Adre, adre am y cynta, hwch ddi gwta, gipia'r ola. Mae rhai yn dweud mod i'n bwyta'r plant a dwi'n eu dal. Alla mae gwadu na chadarnhau hynny, Ond mi fedrai ddweud fy na flas bendigedig ar blantos cymyn. O goelcerth nos Calan Gaeaf yr ydw i'n ymddangos, a dwi'n siŵr eich bod chi yn cynnig coelcerth ar y pumed o Dachwedd, yndych chi? Noson tân gwyllt neu noson guto ffowc. Tydi'r traddodiad yna ddim mor hen â'r hwch di gwta. Dyn wnaeth geisio ffrwydro adeilad y llywodraeth oedd Guto Ffowc tua 400 mlynedd yn ôl. Ond mae tân a choelcerth yn rhan o ddathliadau'r hydref ers canrifoedd cyn hynny, fel Gŵyl Diwali o India, dathlu fod goleuni yn trechu tywyllwch gaeaf. Ond dw i ddim angen goleuni i weld plant yn rhedeg am adre ar nos Calan Gaeaf! Gwyliwch eich hunain adre adre am y cynta, hwch ddi gwta a gipia'r ola! Rho! Mae'r hwch ddi gwtan am mynd dros ben llestri bob tro. O, gobeithio gewch chi ddim hen lle fe. Wel, y peth gorau i wneud nawr ydy gwisgo'n gynnes a chlyd a mynd am dro os allwch chi, a sylwi ar y lliwiau. Mae'r dail wedi troi, chi'n gweld, brown, coch, oren, melyn a hyd yn oed aur. Ac os ydy'n un ddwrnod braf a'r awyr yn las, las, las, bydd yr aer yn glir a bendigedig, hydref hudolus. Yna heno, swatshwch yn glyd i rannu straeon da'ch teulu, achos dyna sy'n bwysig am yr hydref, cyfle i ni gyd ddod at ein gilydd, i godi ofn, i chwarae gemau, i ddathlu, a diolch. Hydref hapus i chi gyd felly fans da fi a phawb o fy ffrindie hydrefol.